Den Autosmusée ass zimlech eidel ginn an dat huet säi gudde Grond. Vu muer un nämlech presentéiert sech dësen a komplett neiem Look a mat engem ganz neie Konzept. An duerfir huet déi virlescht Woch hei mol missten esou richteg geraumt ginn. Ufank November huet de sougenannten Autosmusée misse geraumt ginn. Vu Grond op. Déi nei Ekipp vun der Asbl wëll nämlech neie Wand era bréngen. Just nach vereenzelt Oldtimer-Modeller sollen dat ganzt Joer iwwer ausgestallt ginn. De Conservatoire National de Véhicules Historiques wäert nämlech ausschliisslech temporär Ausstellunge weisen, duerfir awer méi ausféierlech a méi attraktiv.
Mir sinn am Gaang elo hei ëmzebauen, dat heescht et gi verschidden Aarbechten um Musée gemaach, gëtt ugestrach. Déi Panneauen hei gi wechgeholl fir et e bësselchen de Raum ze vergréisseren, gëtt am Fong geholl moderniséiert wann ee si wëll. An da si mer am Gaang alleguerten d'Autoen dofir erauszehuelen. Mir maachen alles eidel, fir eis ze preparéieren op déi Ausstellung, déi mer dono maachen.
Sou, jo, et ass haaptsächlech, mir maache jo all sechs Méint maache mer eng nei Ausstellung. Mir hu glécklecherweis vill Kollegen, vill Leit, déi eis hir Autoen zur Verfügung stellen, fir dann hei an de Musée ze exposéieren. No der Expositioun ginn déi Autoen erëm bei hir Proprietären zeréck. An déi puer Autoen, déi mer vum Musée hunn, hu mer glécklecherweis e Member, deen e bësse Plaz huet, wou mer déi ëmmer kënnen himaachen. Natierlech wäert fir eis als Musée vill méi einfach, well mer och vill kleng Dekoratiounssachen alles hunn, et wäert vill méi einfach, wa mer och iergendwou e klengen Hangar hei an der Stad hätten, wou mer kinnten eise Stock e bëssen histellen, fir eis e bësse Plaz ze ginn an e bësse méi Flexibilitéit ze gi bei deenen Changementer vun den Expositiounen.
Verschidde Gefierer dierft een also och nach am Kader vun zukünftegen Ausstellungen ze gesi kréien. Fir elo awer muss mol Plaz gemaach ginn fir déi éischt grouss Expo am neie Konzept, déi sech komplett ëm Mercedes-Benz dréint. An dat ass keen Zoufall, d'Gebai vum Musée ass staark mat der Mark verbonn. Bon, firwat hu mer Mercedes-Benz geholl? Dat huet e bësse mat der Geschicht vum. Alain Garage Wagner hei ze dinn, wat seinerzäit deen éischte Concessionnaire à l'extérieur de l'Allemagne vu Mercedes-Benz war. An dat dat wëlle mer e bëssen opfrëschen, andeem mer elo eng important Ausstellung vun der Mark Mercedes-Benz maachen. Jo, Mercedes ass natierlech déi Mark, déi den Auto, soe mer emol, erfonnt huet. Dat ass eng ganz grouss, prestigiéis Mark. Et ass och eng Mark, déi hei mat deem Haus eng Liaisoun huet, well an deem heien Haus déi éischt Mercedesen ausser Däitschland zesumme gebaut gi sinn. An ech mengen, dann huet dat sech ganz einfach, war dat ganz normal, dass mer dann eng Mercedes-Ausstellung hei géife maachen, an engem neie Konzept, an engem neie Kader, an dat gëtt bestëmmt ganz flott sinn.
Muer also geet de Rideau vun deem ganz neien Autosmusée op an dann dierft een hei net nëmmen Oldtimer gewise kréien, mee doriwwer eraus och nach eng ganz Show ronderëm. Et gouf net nëmme gestëbst, mee och nach poléiert, fir esou richteg duerchzestarten. Jo, hei am Musée, do ass elo schonn och e bëssen eppes geschitt. Dir gesitt déi éischt Ween, déi sti schonn hei. An hei. Et kënnt och een eran, dat ass de President vun der Asbl, dee sech ëm d'Gestioun vun dësem Musée këmmert, de Georges Carbon. Kucke mer emol mat him, wat si am Fong all genee hei wëlles hunn. Gudden Owend, geet et? Alles gutt, jo.
Dir hutt jo hei richteg vill Wëlles, wann een elo kuckt, mir hunn elo gesinn am Reportage och. Mee wéi wäit wëllt Der do goen? Wëllt Der elo de Musée hei weltberühmt maachen oder wat ass do geplangt? Wéi dat? De Musée an d'Stad Dikrech? Also mir hunn eis effektiv vill virgeholl an deem Sënn, datt mer dat aalt Prinzip vum Musée, mat deenen Zäitfënsteren, wou verschidden Autoen aus verschidden Epoche gewise gi sinn, wëlle mer erneieren, andeems mer all sechs Méint eng thematesch kohärent an esou wäit wéi et geet komplett Ausstellung maache mat Lëtzebuerger Sammler, mat Lëtzebuerger Veräiner an och Lëtzebuerger Oldtimer. Do soll dann och e ganze Kaderprogramm ronderëm stattfannen. Mee als asbl hutt Der Iech do net awer e bësse vill virgeholl? Mä ech hoffen net. Mir hunn allerdéngs elo eng ferm Brems agehäit kritt duerch déi Situatioun mam Corona, wou mer eis befannen. Mee mir probéieren natierlech mat enger Nocturne oder. Dëschgespréicher, Dieselgespréicher, Bensinnsgespréicher, thematesch Weekender ze hunn, wou mer zousätzlech Leit an de Musée lackelen, fir eben dat ze weisen, wat mer grad dee Moment ausgestallt hunn. Mee aktuell mam Corona ass eist éischt grousst Event am Fong de Vernissage. Dee fënnt net statt, wëll mer jo. net zu méi wéi 10 Leit an engem Raum solle sinn. Do hu mer eisen éischten Challenge elo mat enger virtueller Vernissage, déi mer dann eben mat Iech an och um Facebook an an de soziale Medien probéieren op eng digital Aart a Weis ze stemmen. mee ech denken dat packe mer. Lo fir Mercedes, ech mengen dir hutt elo richteg vill Plaz hei geschafen. Wat gëtt dann do alles gewisen? Wierklech déi ganz Panoplie vu Mercedes vu ganz vum Ufank bis elo?
Mercedes ass e ganz sportleche Sujet, well en immense vast ass. Wa mer zréckginn, hu mer déi zwou eelst Automobilsfabricken, Benz an Daimler, déi 26 matenee fusionéiert hunn, an déi hunn eigentlech alles gebaut ausser Motorräder. Auto, Camionen, Unimog, a vun deem hier ass et e ganz vaste Sujet, dee mer op eise 600 Meter carré probéieren esou ze beliichten, datt fir jiddwereen eppes derbäi ass. Hutt Der dann och elo mat den Nofolger vum Jean Wagener, am Fong als engen Nokommen, déi hu jo nach ëmmer de Mercedes-Garage hei zu Dikrech, wann ech richteg informéiert sinn, hutt Der do mat deenen och zesummegeschafft? Jo, also den Här Jamil Merisch, ass eis zu Hëllef komm mat historeschen Dokumenter, mat Fotoen, mat Portraiten vun de Grënner vum Garage. Do hu mer e ganz flotten Anniversaire och d'nächst Joer. An deene Mauere wou mer eis hei befannen, ass et 1871 lassgaang. Dat heescht, dat sinn 150 Joer. An ech denken, dass de Symbolcharakter vun der Ausstellung eeben och deementspriechend wichteg ass, well et ass déi éischt Mercedes-Ausstellung Säit der Schléissung vum Garage als solchen. An wéi heescht et esou schéin, et gëtt keng Zoufäll, an wahrscheinlech ass et dann och esou. Majo, dann wënschen ech iech op all Fall Succès mat ärer Ausstellung an och mat deenen nächsten natierlech. Merci Villmols Merci.
Jo, egal ob Oldtimer oder net, wann een sech e schéinen alen oder neien Auto keeft, da wëll een natierlech och déi passend Autosplack dozou hunn. An och déi gëtt et hei zu Dikrech, an zwar um Rond-point um Fridhaff.
Gudde Moien, Fink Steve ass mäin Numm. Ech sinn zesummen mat menger Fra de Patron hei vum Plackenatelier Avenue Fritz-Haff. Op der Ralfstatioun um éischte Stack si mer ze fannen, säit elo méi wéi zwee Joer. Mir sinn en offizielle Plackenhiersteller, vun der SNCA natierlech agreéiert. D'Leit kommen hei bei eis vu moies 8 bis mëttes 12 an da mëttes vun 9 bis owes 6 kënne se d'Placken hei gemaach kréien, op der Plaz hei direkt an eisem schéine. En schéinen Shop hei uewen an bon wéi gesoot daat ass mol den Volet waat Placken ubelaangt. Mir maachen och Funplates. Waat ass daat? Ma daat sinn Placken déi mir fir d'Leit fir Evenementer maachen wou den Numm drop steet oder Mariage oder Verloobt. Waren och schon do déi si gescheet ginn do stung da Gott sei Dank ech si raus hei an esou weider an esou virun. Ganz flott Geschichten um hei well erlieft. Ënner anerem hu mer och esou Themen, Objeten, elo zum Beispill fir den Halloween hu mer dann hei schéi flott Kostümer an wat weess ech alles wat derbäi gehéiert fir eben dee Moment deen Event ordentlech an éierbär kënnen ze feieren. Ënner anerem Hu mer dann och e flotte Lëtzebuerger Eck. Do sinn ech ganz stolz drop, well ech sinn e richtege Lëtzebuerger. Dee steet dann hei mat Tase vu Lëtzebuerg, mat soss Souveniren, schéi Fläschen, ënner anerem och de Kaffi, de Lëtzebuerger Kaffi, ainsi de suite. Wierklech vun alles hu mer hei. Dann hu mer nach e bësse méi ausgefale Saachen, vu Stänneren iwwer Fläschenhalter bis wat, eng Panoplie vu Saachen, wou d'Leit kënnen hei eropkommen. Bei eis si se ëmmer wëllkomm. Mir maachen och op Bestellung, wann et muss sinn. Iergendeppes gesinn hutt, och ëmmer kënnt Der eis froen, mir besoen nach ëmmer alles fonnt. Bon voilà, mech ging et freeën iech eng Kéier hei uewen ze begréissen an net nëmmen hei iwwer de Fernseh, mee kommt eng Kéier bei eis, gëtt eng Tass Kaffi gratis während der Wartezäit. Mir hu WLAN, mir hunn e flotten e flotten Lounge Eck dohannen, wou d'Leit kënne waarden, wa mer mol eng Kéier 5, 6, 7 Clienten en attente hei hunn. Also wéi gesot, kommt erop, dir wäert net bereien. Villmools Merci.
Zréck am Autosmusée dann. Do begréissen ech elo de President vum Mercedes Club vu Lëtzebuerg, de Jean-François Zimmer. Gudden Owend. Gudden Owend.
Dir feiert dëst Joer 20 Joer mat Ärem Club. Lo sidd Der hei mat enger Ausstellung present. Dat ass jo awer schonn E flotten Zoufall, an? Jo, et ass virun allem eng flott Geleeënheet, fir erëm emol eng Kéier déi verschidden Autoen ze weisen, déi et hei zu Lëtzebuerg an de Sammlunge vun de Memberen och ginn. An am Kader vum zwanzten Anniversaire hu mer dëst Joer leider alles, wat geplangt war, missen erausschiben op d'nächst Joer. A mer hoffe jo alt, dass dann bis Juli d'nächst Joer an deem Sënn nees e bësselchen déi Situatioun vum Corona geléist ass, fir dass mer dann och kënne richteg feieren. Awer dann, d'Expo ass dann eng Saach fir den Iwwergang ze maachen tëschent dësem Joer an dem nächste Joer. Hutt der dann eigentlech vill Memberen? Sinn, ginn et vill Mercedes-Fans hei zu Lëtzebuerg? Also de Club selwer, deen huet am Moment e bësselche méi wéi 130 Memberen, déi sech an deene leschten 20 Joer zesumme fonnt hunn. Et ass natierlech ëmmer e va et vient, et si Leit, déi trieden aus dem Club aus, et sinn nei Leit, déi bäikommen, mee reegelméisseg mierke mer awer, datt mer esou eng 10, 12 Memberen am Joer bäikréien. Wat mécht déi Passioun Mercedes dann aus? Hei hu mer elo och e Mercedes Modell stoe. Wat fir een ass dat? Dat heiten ass elo eng Serie 124, e Kombi. Dat ass ee vun deenen jéngsten Autoen, déi hei an d'Ausstellung erakommen. Dat ass eng Passioun, déi eigentlech vläicht mat der Generatioun vun de Leit matgeet. Dat heescht, wat mer esou feststellen, déi Memberen, déi sammelen, déi sammele ganz oft déi Autoen, déi se an hirer Jugend gesinn hunn. wou se op de Stroossen a Ween an als Kand, an dat gëtt dann iergendwéi e klengen Dram, ma wann ech mer dat dann enke kann erlaben, dann kafen ech mer esou en Auto an dann fueren ech nach regelméisseg dermat, ech ënnerhalen deen Auto. An an deem Sënn gesäit een och, dass eigentlech an deene leschte Joren déi Memberen, déi mer bäikréie sinn och méi jonk Memberen, déi dann och méi jonk Autoen an de Club erabréngen. An Dir selwer, wéi sidd Dir zu Mercedes komm? Oh, dat ass eng ganz einfach Geschicht. Ech hu bei mengen Eltere vis-à-vis vun der Mercedes-Garage op der Lëngeger Strooss gewunnt an do hunn ech als Kand ëmmer zum Schlofzëmmerfënster erausgekuckt an dann hunn ech gesinn, déi Autoen, déi an de siwwenzeger Joren do nei ugeliwwert gi sinn, op der Strooss vum Camion erofgeholl gi sinn, déi Autoen, déi am Showroom waren, déi Leit, déi mat hiren Autoen an den Atelier komm sinn a wou dann effektiv d'Autoen do stungen, déi een da gesinn huet. An dat ass eigentlech warscheinlech vun do iergendwéi hänke bliwwen. Sidd Dir dann elo zefridden mat där Expositioun, wéi se hei soll opgeriicht ginn, wat alles gewise gëtt hei? Also et ass e ganz gudde Mix, dee mer hei hikréie vun Autoen, awer och vu Camionen a vun Utilitairen. Dat weist eigentlech ganz gutt, wat Mercedes-Benz hei zu Lëtzebuerg duerstellt a wat et an deene Joren och hei an där Garage zu Dikrech duergestallt huet. Dat ass jo eigentlech den Ufank vu Mercedes-Benz hei zu Lëtzebuerg. D'Gebai steet glécklecherweis nach ëmmer. Et ass schonn eppes ganz Historesches, wat hei d'Gemeng hei huet. An an deem Sënn ass et flott, dass een déi Mark nees kann hei zréckbréngen op déi Plaze wou déi Auto verkaaft gi sinn. Et sinn hei Gefierer no un der Ausstellung, déi sinn hei verkaaft ginn, déi sinn och hei gewartet ginn. An dat ass eppes, wat, mengen ech, dat nees ravivéiere soll, wat déi vergaange Joren hei ebe gelaf ass an deem Gebai. Villmools Merci an nach bonne Chance mat ärer Expo. De Max Habert, dee kéint vläicht net ären Auto flécken, soss kann hien awer bal alles, wat am Zesummenhang mat Elektrizitéit ass. Hien ass nämlech de Patron vun Électricité Faber, engem Dikricher Familljebetrib matten an der Foussgängerzon.
Gudde Moien. Ech si Fabesch Marc. Mir sinn an der zweeter Generatioun säit 1970 hei an der Foussgängerzon. Meng Elteren hunn de Betrib hei gegrënnt a mir fuere säit 2002, meng Schwëster an ech, de Betrib weider. Mir bidden och e Service après-vente un vun eise Maschinnen. Mir bidde Wäschmaschinn, Trockner, Tiefkühler, Frigo an allguerten déi grouss Apparater un. Hunn natierlech awer an eisem neie Buttik och allguerten déi klengen Artikele vum Ménager, dat heescht Staubsauger, Toaster, Grill, Kaffismaschinn, alles kënnt e bei eis fannen. Wann der een elo speziell e Kaddo sicht, hu mer natierlech och ganz vill Messeren, haaptsächlech vun der Mark Victorinox, do hu mer souguer Sammlerstécker do,

vun den Marken AEG, Siemens, Bosch, Miele, Liebherr an Zanussi. Zéckt net fir eis unzeruffen, mir probéieren iech do ze hëllefen. An eisem neie Buttik, dee mer elo renovéiert hunn, empfänke mer iech gären fir iech dat unzebidden. Merci.
D'Feierdeeg réckelen ëmmer méi no an och wann dëst Joer hei zu Dikrech kee Chrëschtmaart wäert ofgehale ginn an och ronderëm de Familljen-Dësch wuel manner Leit wäerte sëtzen, sou verhënnert awer näischt, datt een eng kleng Opmierksamkeet schenkt. An duerfir sidd der bei Lisa Home sécher op der richteger Plaz.

Vinyl an si maachen och Teppicher op Mooss a mir hunn déi verschidden Katalogen och hei fir Iech Teppicher ze weisen an och Echantillone wou mer kënnen d'Faarf an d'Matière weisen. Bei de Rideauen do gi mer bei d'Leit, mir huelen d'Moossen a mir maachen och Devis'en. An mir machen de Montage. Do hu mer och vill Rideauen, dat heescht Lambrequin, also alles wat do méiglech ass. Bei de Cadeausartikelen, do maache mer d'Saisonen, dat heescht den Hierscht, Chrëschtdag an Ouschteren. An deen exposéiere mer mar hei vir am Geschäft, well do hu mer speziell Themen. Mir schaffen och mei mat Reder. Reder ass eng bekannt Mark an si hunn och vun alles. A mir hunn och d'Fläschen, 24 Bottelen, Chillis. Bei de 24 Bottelen, do si mer am Blitzshop dobäi. Am Facebook gesitt der och alles wat ech sou bëssen hei hunn. Also mir sinn an der Zone Piétonne zu Dikrech bei der Al Kierch, Saint Laurent, a kommt eis einfach besichen. Kommt einfach laanscht bei d'Lisa Home is your home.
D'Chrëschtdager wäert dëst Joer wuel net ausfalen, awer et dierft alles e bëssen anescht ginn wéi soss. Firwat dofir net och mol en aneren Plat probéieren? Wéi wier et zum Beispill mat engem typesch portugisesche Menü? D'Recette dofir, déi proposéiert iech de Restaurant Tivoli aus der Avenue de la Gare zu Dikrech.

Besonnesch fir déi eeler Matbierger ass dës Pandemie-Zäit eng ganz schwéier. Mussen dach grad si immens oppassen, fir sech net mat deem neie Virus unzestiechen. D'Aktivitéiten an de Senioreclibb goufen deemno quasi op Null erofgesat. Eng Situatioun, mat där och d'Amicale vum Drëtten Alter zu Dikrech schwéier ze kämpfen huet. Ech heeschen Iech a mengem Numm als neie President häerzlech wëllkomm. Wéi deen neie President Jempi Infalt d'Membere vun der Amicale de leschte Mount an der Seeërei begréisst huet, war d'Erliichterung richteg ze spieren. D'Generalversammlung vun der Amicale fir den Drëtten Alter Dikrech sollt schonn am Mäerz dëst Joer sinn. Wéinst der Pandemie wor alles no hanne geréckelt ginn op deen Datum, wou an der Al-Seeërei eigentlech d'Journée du Grand Âge geplangt war, déi dëst Joer net duerft stattfannen. Dofir huet ee sech nëmmen allze gär un déi leschte Kéier erënnert, déi iwwregens och eng éischte Kéier war. Mat der finanzieller Ënnerstëtzung vun der Gemeng war 2019 dësen neien Highlight geschafe ginn. Mir haten e schéi Moment, wéi mer fäerdeg bruecht hunn, déi Journée du grand âge heihinner ze kréien, an dëse Sall. Mir haten se ëmmer do un am Sacré-Cœur, also am alen Spidol. An dat war alles schéin a gutt, mä do war ëmmer beschränkt a mir haten o do e Menü, deen si eis do gekacht hunn. An jo, hei hues de awer, doduerch dass de en aneren Traiteur has, konns de awer ëmmer eppes aneschtes aussicht fir ze iessen. Allgemeng war 2019 e gutt gefëlltent Joer mat villen Ausflich a Renconteren, esou geet et aus dem Aktivitéitebericht ervir. Dat huet dëst Joer allerdéngs radikal ëmgeschloen. D'Porte Ouverte sinn zënter de Mäerz ofgesot, grad ewéi de beléiften Aquagym an elo och d'Turnen. Besonnesch fir eeler Leit ass d'Pandemie keng gutt Zäit an deemno och net fir eng Amicale fir den drëtten Alter. Hir Porte Ouverten all Mëttwoch Mëtteg an der Maison de l'Orientation goufe bis op Weideres all ofgesot. De Moment ass et eeben alles ofgeblosen. Leit kontaktéiere mech oder aner Membere vun der Amicale, Winni däerf mer erëm kommen? Datt dat, wou Leit an deem Alter am meeschten drënner leiden, fir där fir net ze kommen. An dofir versiche mer an Zukunft elo aner Weeër ze goen. Zesumme mat de Gemengeresponsabelen wëll een duerfir elo kucken, fir op d'mannst d'Porte ouverte mëttwochs mëttes an der Maison de l'orientation erëm nei opliewen ze loossen, no de Reegele vun de sanitäre Bestëmmungen. De Schäffe Claude Thill huet hinnen och schonn déi néideg Hëllef vun der Gemeng versprach, grad ewéi d'Zouso gemaach, datt déi beléifte Pétanque-Pist am Park erëm wäert a Stand gesat ginn.
Ech wëll lech am Numm vun der Gemeng, an ech mengen och am Numm vun den Awunner alleguerten, emol e Merci soe fir déi Aarbecht, déi iwwert all déi Jahre Gemeet gëtt. Et ënnerschätzt een dat ëmmer, d'Wichtegkeet vun alleguerten deene Veräinsstrukturen, déi mer hunn, ob dat an der Kultur ass, ob et am Sport ass oder ob et hei fir den drëtten Alter ass. Dat ass eng wichteg Aarbecht, déi geleescht gëtt, fir den Zesummenhalt an d'Zesummeliewen an enger Gemeng. Och dowéinst, mengen ech, huet d'Gemeng ëmmer en oppent Ouer, wann Der kommt mat all Ären Doleancen. Esou vill Réckewand, do ka jo bal näischt méi geschéien. Deen neie President bleift dann och zouversichtlech, dass geschwënn erëm méi Aktivitéit opkënnt an dass een och erëm kann déi vill flott Dagesausflich ophuelen. Hien huet virun allem een Zil virun Aen.
An dann och fir d'Leit aus hirer Isolatioun erauszehuelen doheem. Dat ass dat Allerwichtigst dato. Well wa mir mat de Leit ënnerwee sinn, dat ass ëmmer eng Gebuergenheet, déi mer hinne ginn. An si soen ëmmer virun, Wat war et schéi bei Iech? An et ass dat, wat zielt do.
E bëssen Zréckkucken huet bei dëser Versammlung awer och misste sinn. Ëmmerhin ass de laangjärege President Nic Grings elo dëst Joer zeréckgetrueden. An och wann hien der Amicale nach als Sekretär am Comité erhale bleift, sou wollt een hien dach awer fir säi groussen Asaz all déi Joren éieren. Eise Nic war an Dikrech ëmmer ganz beléift, huet gegeckst a gespaasst op seng Aart a Weis. Nic, behal däin Humor! Et soll een dir dat mol nomaachen. Dofir, Nic, wëlle mir dech elo éieren an dir dësen Titel ginn. D'Nicola Krings verdéngt den Titel als Éierepresident vun der Amicale fir den drëtten Alter. aus eiser sauer Stad Dikrech. Als Merci gouf et fir den Nik dunn och nach eng Corbeille mat ville flotte Produits du terroir an op d'mannst en Handkuss dobäi. An och fir d'Madame Krings e Bouquet Blummen. Ëmmerhin huet si hiren Nik bei senger Tätegkeet all déi Jore gutt ënnerstëtzt, souwuel doheem wéi och an der Amicale. Beim Rem Autosmusée, do ass elo de Gilbert Sauberhey vum Pompjeesmusée vun Hermeskeil. En Lëtzebuerger an esou engem Musée, den Feuerwehr Erlebnis Museum heescht e genee geholl. Wéi kënnt dat? Wéi kommt Dir do drop?
Ech hat zu menger Zäit wéi ech Pompjee war hat ech vill Kontakter an Rheinland-Pfalz, sinn do laanscht vill Kollegen an wéi déi do de Musée opgemat hunn oder wéi se en geplangt hunn an opgemaach hunn, do wollten se natierlech och eng Antenn op Lëtzebuerg hunn. An do war ech dann dunn eben de Mann, dee fir Lëtzebuerg zoustänneg ginn ass, fir eben d'Verbindung vum Musée op Lëtzebuerg ze maachen a respektiv vun hei och an op Hermes gaangen. Dir hutt e Musée mat lauter Pompjees, wéi een selwer och. Ech hunn zu Senneng hunn ech och e klenge Pompjeesmusée am ale Pompjeesschapp. Jo, deen hunn ech vun 2017 un. Wou dee fonctionnéiert, dee geet just op Rendez-vous geet deen, well et ebe vill méi e klenge Musée ass, ass wéi Hermeskeil, e gëtt privat bedriwwen an duerfir geet just iwwer E-Mail oder Telefon, wou ee Rendez-vous ka kréien. Dir sidd elo hei mat engem Pompjeeswon vertrueden, e wierklech schéine Modell. Wat ass dat fir ee genee? Maja dat ass e Mercedes, ass dat en LLF, ass dat e leichtes Lëscht. D'Fahrzeug, wat 1943 am Krich erauskomm ass, déi Zäit allerdéngs an der grénger Faarf, dat war fréier d'Luftschutzpolizei am Krich an déi haten hir Gefierer natierlech dunn och alleguerten am Militärfaarf an am Grénge si se gefuer, déi Ween hei bis nom Krich. An du sinn déi Ween, dat war jo nei Ween, dat war jo Wohnheif zum Beispill vun 43, Déi si vun uganks 14 u gebaut ginn an déi sinn dunn an d'Coren erauskomm an hu dunn d'Pompjeeën se natierlech du rout ugestrach. Et wollt jo du kee méi eppes mat der grénger Faarf ze dinn hat a mat der braunger Faarf scho guer net. Mee säitdeem gëtt et déi Ween hei an déi sinn zimmlech vill, sinn déi verkaaft ginn. Also et war e Schlager, wéi een an Däitschland géing soe vun Auto. Kéint een dann domat am Fong nach läschen hautdesdaags? Jo, et kënnt een theoretesch nach läschen mat, mee hei ass eben elo well en Demonstratiounsauto ass, et ass kee Geschir méi dran, et ass och en e Won wou keng fest Pompel agebaut ass, duerfir ass den Unhänger och hannendrun, do ass d'Pompel drop, Waasser war och keen dran, mee de Won leeft nach. Mir si jo vun Hermeskeil erof gefuer domat, en ass ugemellt an jo, wann een e géing ausrüsten, Kënnt een erëm domat fueren, jo. E bësse kéint Der en awer aktivéiere fir eis. Ech kënnt en e bëssen aktivéiere, jo. Giff Der dat da maachen? Kann ech maachen.
Zum Beispill d'blo Luuten haten se och fréier drop. Eng Sireen hu mer och drop. Jo, Dat ass d'Réi ginn a wat virun de Sireen ass et d'Schell ginn. Du sinn se en Alarm mat de Schell ass du gaang. Also en ass nach funktionstüchteg jo. Mee d'Leit dierfen en hei awer net ausprobéieren, ginn ech mol dovun aus. Och mir sinn net esou kriddeleg, loosse mer mol esou soen. Mir vertrauen op de gudde Wëlle vun de Leit, dass se näischt futti maachen. Ok, also Dir hutt et héieren, ech giff mir dat do net zweemol soe loossen. Wann Der elo Loscht krut fir Iech déi Ausstellung hei am Autosmusée ukucken ze kommen, muer de Moien um 10 Auer geet et lass. Ech fir mäin Deel soen Iech awer elo Äddi fir haut, wënschen Iech nach eng ganz schéin Zäit bis a 4 Wochen. Merci.